Eh, ini no Solomon Musitei ndinogara pano pa 74 muchenda panapa. Dambudziko remwana wangu muri kuona uri apo anonzi Lukia, ndini baba ake ndakazvara mwana. So muchidimbu cheningakwanisa kutsanangura mwana wangu ndaasikatozivi kuti uripi kwenguva yakatoti rebei paakabva panapa ndandina kuzoti kuziva kuti wanga akaendepi asi ndaindozwawo hangu kuti ari kuenda kuchikoro asi dambudziko randakazotoita ndaitotora mutsvaga ndisikamuoni pandakazozwawo nemadoctors aakutondifonera kuzi amustay ndimi baba alukia here ndikati ee kazi tine mwana wenyu kuchipatara kunoku kumupilo mwana wenyu wakabatwa nemagetsi asi patakatomuona paanga atori pacho wanga akatoita flat akatonga atofa saka izuzi waanani asi zvaanga ari watoremara saka ini ndakazotobvawo kunoku ndichizotoitawo visiting yangu panoti nguva yese ndaimutsvaga ndisikazivi kuti mwana wangu uripi ndipo ndakazoendepi kumupiro kuya kuya kwandazosvika kumupiro kwacho zvichizi mwana wenyu uyu ndikatomuona izvi zvaatori kudai muri konozoita mungu wake wanga asikadaro unoti imwe nguva unotopona nekubave mainjection imwe nguva zvikakwidza unogumisira kuti kumura kana kutokumura hembe asi ngemapiritsi aari kupuwa aya nemainjection aari kudaiwa zvinopota zviita on and off zvakazotanga inini pandaimutsvaga kubva kwakaita mwana wangu panapa vanga andori right kubva kwakaita pano sekuzotozwa kuti wanga asikarwaribo ndakazotozwawo kumupiro anga asikarwari nepfungwa ba zvakazototangawo paakabatwa nemagetsi ndipakazotanga kuchizi vakurware nepfungwa ngekuti magetsi ndo akanga atomukwadza pesa apa waitenda kuchikoro utori mwana aigona asi izuzi kana ubata chinhu hachatogoni unoswera akarara unongoa akatomodofamba kufamba unofamba but kazhinji kacho mukatomuona achitofamba mako aka achabati chinhu bai emuri kuona haachabati chinhu bai ai onai paakakwara uyu uyu moko uyu uyu haachatogoniba kubata chinhu ana ake ese ana akazvara ana ake ese ari kuchengetwa kuhome mari yekutotenga mapiritsi ake ini handitoiwani inini ndasikatozivi kune mwana mwana wangu inini ndakatomushaya kwefive years saka inini ndakazoita zvekutorwa nekumupilo kuti mwana wangu ndiwakatsanangura yekumupilo kuti babangu anozi solomon musitei akuchitsvaga manje pana tete angu amwe ari kubulawayo akazwawo zviri kutotaurwa kobva atoziva kuti mwana wangu uya uya saka pese apa ndakazototaurwa neye kumupindo kwacho kuti uyai muone mwana wenyu ndimune mwana unozi lukiyai ndikati e ndini papatopera kunga maximum ndikatoti kuma five years ndisikamuoni ndipo ndakazoenda kumupindo kwacho koudini komuona five years dzese idzi ini ndasikazivi kuti wanga aripi zvotoda kuti iye manje kuti zvaa zvakamira sei kubulawayo ndaigara mustreet ndakaenda kubulawayo ndiri right saka ndaenda kubulawayo ndoko ndakazosangana netsaona yekuti ndakasika tambo dzemagetsi dzanga dziri pachena ndobva ndaremara ndakakwara gumbo neruoko ndikaafectika spinal cord yemusoro nepfungwa saka ndakurarama nemapiritsi endinorarama nawo anonzi fd injection nema ndakaonekwa nemapurisa kune vanhu vakanoudzwawo mapurisa mapurisa epa epa papa pamusirikas pamusirikas police station ndandiri zvakatoitikira padhuze nepapolice station saka information yakabva yachisika kumapurisa ari kune munhu abwinwa nemagetsi mapurisa ndiwo akazaya kunomutora pasipoti vakanoendesa kumupido yes ndakazongonzwawo information yeku ndakaendeswa nemapurisa ndakatoita unconscious for one year ndikagara kuintensive care gore rese ndakaadmitwa ndichinzi ndandakaita black mwiri wese ndichisheka ndina baba mama angu vakashaika pese apa pandanga ndiri kuchipatara dede vangu vangu vasingaziva kuti ndiri kupi vangu vachitonditsvaga vakazongonzwa kuti mwana wenyu akurwara pfungwa akagunwa nemagesi ndabuda kuchipatara ndakabva ndanzi ndiende kunogara kune hama dzangu so akabva wati hama dzaanokwanisa unogara nadzo ndiyani vanzi una baba wake ndopendakazonzwa kunoku kuna baba wako ndakabva kumba kusakubva mamutara ndikaenda kubulawayo nekuda kwenhau yekuti ndandanzi ndiende kunoroorwa ndiri mwana mudiki ndine 14 years ndikabatwa rape test ndine 14 years ndopendakaona kuti ndiramba hangu ndichigara nehama dzangu hazvichaiti ndakatopiwa hiv mukurepwa kwendakaitwa ikoko sa ndakaona kuti ndirame ndichigara nehama dzangu hazvichadi hazvichaiti ndo ndakuenda angu unogara kubuda waya ndoko ndakazosangana netsaona yemagetsi ndaigara mustreet ndakagara mustreet ndaienda kunokumbirawo chikafu zvinonga zvasara maleftovers anonga asara aya ndainokumbirawo kunana bekazini kana unana chicken ini mukugara mustreet imomomo ndakazoenda futi kune imwe organization kwendakaenda yainzi conduct ndikavatsanangurira problem yangu vakati vachandibatsira neaccommodation so ndakamba accommodatwa for short time vakanditi ivo vaa over 18 ndobva ndazobviswa pahomu pacho wakagara mustreet manguva yakareba sei Ah, handichanyatsoziva hangu but ndakagara for a long time
saka dambudziko iri wakazosangana naro uchigara mustreet anga ari pai matambo yemagetsi saa dziri pachena inini handina kuti ndiende kotsvaka pandakaenda koripota because ndakazototaurwa nyaya iyi zvakatoitika ekuchipatara ndo akazonga akuti nditaurira ndazodiscoverwa kuti mwana wangu uri kubulawayo ndazoendawo kubulawayo kwacho ndipo ndakazotaurwa nyaya iyoyi yekuti mwana wenyu akubatwa nei nemagetsi andakandotora semwana wangu wandaitsvaga kwautomutora kwautogara naye papi panapa ndichindoenda kondomubaisa mainjection ake kuchipatara ndichidi imwe time yake zhinji waindoendawo kutauni uko ichindoenda kumaorganization ichinotsvaka ichindoenda kwaataura kuti nikumbirawo rubatsiro mataura nyaya yekuti iye anorwara pfungwa asi ndiri kutoona ndiri kutotaura naye ndiri kutocommunicata naye anorwara pfungwa sei kurwara kwaanoita pfungwa unoti dzimwe nguva dzikakwidza adarikira tomboti matablets ake aya asaike kumashandisi nekuti akabayiwa injection unoita right semaonere emuri tomuita kudai asi kana asika atindi mainjection ake aya zvonga zvichitogwidza asi izvizvi siku wakazotanga kubaiwa injection izvozvi izvi wakazozi kwandakaenda naye ku anoita nezvekuoni nganzi kuyi eh. ah, asina kubaiwa mazuva ano wakutorarama nekubaiwa kubaiwa ikoko ndikunoti kuti atonge atori right akana asina akatobaiwa echimwa mapiritsi ake aanozinga amwe wani manheru wani makuseni mapiritsi iwawo akatoamwa zvikada kumboti two minutes zvinonga zvatopera haiti violent asi dzimwe dzenguva unonga watozoona kuti apa zvakwidza dzimwe dzenguva unonga akade kunga akastroka so kunga akade zvandakaita panapo de ndizvaanoita nekuti uno utoti imwe nguva unonge akutoita kunga munhu uri kutya uri kutya akuti ndiri baba une magetsi aya kunge akutotya zvemagetsi izvo
saka imataura kuti mama vakashaika ndimi munai muri kurarama naye sei
mararamire etinondoita ne pana hapana pana hazukuru ari pano unoti ndikao chikafu chitonga tandoona umwe musakaendawo unoona chiva netumasenzi otwano ndiwaya natwo twake echindewo nini ichindodaro.